Morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara t-tajba, dan hu l-kmand li l-appostli rċevew man Ġesù. Kif għarfu jgħixu dan kollu? X'nafu aħna fuq il-bidu tal-Knisja? Naturalment ħafna minn dak li nafu noħduh mill-Iskrittura. mill-Atti tal-Appostli, ġifieri, mill-Evanġelji, mill-Ittri. Hekk imma għandna wkoll sorsi oħra sabiex aħna nkunu nafu kif il-komunità ta' dawk li emmnu f'Ġesù hekk għarfu jgħixu l-fidi tagħhom fl-ewwel seklu, hekk fl-ewwel żminijiet wara t-tlugħ ta' Kristu fis-sema. Naturalment, dak li tagħtina l-Iskrittura huwa ħafna drabi l-ambitu tal-istudjużi tal-Iskrittura, kif tagħtina ħafna wkoll illum l-arkeoloġija Biblika. Jien nixtieq nibda minn sorsi oħra. X'jgħidulna s-sorsi lil hinn mill-Iskrittura? Kif jistgħu jkellmuna? X'jgħidulna fuq l-ewwel insara? Jekk hu għandna sorsi oħra, jekk waħda mill-ewwel tagħrif li għandna fuq kif il-komunità Nisranija għarfet tgħix il-fidi tagħha u x'kienu l-isfidi li kellha taffaċċja Nindunaw mill-ewwel li mill-ewwel dina l-komunità kienet b'xi mod kuntrarjata. Hekk ħafna mill-ewlenin Insara naturalment kienu Lhud. Hekk il-Knisja żgur li waħda mill-ewwel sfidi li kellha taffaċċja hija kif dawn l-Insara ħa jiddistingwu ruħhom mill-fidi tal-Ebrej. Kien hemm bżonn li jiddistingwu ruħhom? Kif għarfu lilhom infushom? Min-naħa l-oħra kellhom id-dinja pagana, dinja lil hinn mill-art ta' Iżrael. Fl-istess art ta' Iżrael kien hemm il-pagani. Il-kmand ta' Ġesù kien ċar, morru fid-dinja kollha. Kif huma ħa jaffaċċjaw lill-pagani? X'messaġġ kellhom? Għall-ġnus li ma kinux irċevew il-wegħdiet, ma kinux jagħmlu parti mill-poplu ta' Iżrael. Kieku aħna, mis-sorsi li għandna, naraw li mill-ewwel Knisja qamet lil din l-isfida. Jekk Pietru jindirizza lilu nnifsu primarjament għall-poplu Lhudi, Pawlu jħoss li l-missjoni tiegħu hija għall-Ġentili. L-Atti tal-Appostli diġà jirrakkontalna numru ta' vjaġġi ta' Pawlu. L-esperjenzi ta' Pietru, anke lil hinn mill-art ta' Iżrael, hekk Pietru f'Antijokja. Mill-ewwel nindunaw li l-Knisja nfirxet, għarfet tuża anke l-mezzi li d-dinja Rumana kienet toffrilha u ħarġet lil hinn mill-art ta' Iżrael. Anke l-istess kuntest li twieldet fih id-dinja Rumana għenitha tagħmel dan. L-istess toroq Rumani. Hekk fl-Atti tal-Appostli naraw enfasi partikulari, dawn l-insara riedu jaslu Ruma. Hekk, l-Atti tal-Appostli jispiċċa proprju Pawlu jasal Ruma. X'kienet l-importanza ta' dan kollu? Dik id-dinja li fiha twieldet il-fidi nisranija, id-dinja li fiha xtardet din il-fidi, kienet primarjament id-dinja Rumana. Hekk u dawk l-artijiet kollha jmissu ma' din id-dinja, kien hemm diġà anke qawwiet oħra. Imma ċ-ċentru ta' din id-dinja kien Ruma. Għalhekk kien importanti li dawn jaslu Ruma. Għaliex jekk it-toroq kollha jaslu Ruma, minn Ruma stajt tasal fil-kumplament tad-dinja. Hekk ladarba Pawlu wasal Ruma, hekk il-Knisja kienet waslet verament diġà, qed nitkellmu fl-ewwel tletin sena wara l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, fid-dinja kollha, għaliex minn Ruma kellhom it-triq lesta biex jixterdu mad-dinja. Hekk naraw li mill-ewwel din il-fidi tmiss nies differenti, mhux biss Lhud imma anke Ġentili. tant li nafu minn sorsi lil hinn mill-Iskrittura li saħansitra fl-ewwel ħmistax-il sena wara t-tluq ta' Kristu fis-sema, diġà kien hemm dibattitu għaddej bejn il-Lhud ta' Ruma, u dan id-dibattitu tant kien aħrax li l-Imperatur Klawdju ħass il-bżonn li jkeċċi dawn il-Lhud minn Ruma. X'kien ġara? Hekk naturalment l-ewwel nies li waslu Ruma la kienu Pietru lanqas Pawlu, imma Il-fidi Nisranija kienet ġa waslet hemm meta waslu dawn iż-żewġ appostli. Setgħet waslet wisq probabbli ma' xi merkanti, tant li l-ewwel postijiet li fihom xterdet il-Knisja f'Ruma kien proprju viċin il-port, fejn nies kienet tiltaqa', fejn fejn il-Lhud kienu jgħixu. Jidher li nqara' dibattitu, u dibattitu sħun biex wassal saħansitra l-imperatur li jkeċċi għal xi żmien, kif kien ġara anke drabi oħra qabel, lil-Lhud minn Ruma. Hekk nafu minn sorsi pagani, li kien inqalgħet kwistjoni fuq ċertu Kresto, li ħafna storiċi jaqblu li hija kelma li tirreferi anke għal Kristu. Kien hemm dan id-dibattitu bejn dawk li riedu jaċċettaw allura lil dan Kristu bħala l-Messija u dawk li sabuha diffiċli jaċċettawh bħala Messija, u dan fi ħdan il-komunità Lhudija. Hekk nafu anke mill-Atti tal-Appostli li ġara dan, għaliex Pawlu jiltaqa' ma' żewġ Lhud, jgħidilna l-Atti tal-Appostli, Akwila u Prixilla, li kienu Lhud li kienu telqu minn Ruma għax ġew imkeċċija minn hemm. Hekk nafu wkoll, it-tradizzjoni Nisranija hija kostanti fuq din il-ħaġa u llum anke għandna l-arkeoloġija li tikkonfermalna dan, li Pietru u Pawlu Hekk waslu Ruma u sofrew il-martirju hemmhekk. Hekk il-Knisja taffaċċja mill-ewwel hekk numru ta' sfidi, kemm fir-relazzjoni tagħha mal-poplu li minnu ħarġet ma' dawn l-insara li kienu Lhud bħall-oħrajn, hekk fi ħdan il-komunità Lhudija, u anke ma' dawn il-pagani li raw fir-reġjuni stranija sempliċement reliġjon oħra ġdida. Tajjeb ngħidu li r-Rumani kellhom ġeneralment rispett għar-reliġjonijiet tal-popli li ħakmu, kien mod anke li għen l-Imperu Ruman jespandi. U r-Rumani kienu poplu li kien lest li jieħu fil-pantheon tiegħu l-allat anke tal-popli li kienu ħakmu. Rumani kellhom rispett, kellhom ċertu rispett anke għar-reliġjon Ludija, anke jekk forsi ma tantx setgħu jifhmu dan in-nies li ma kinux jemmnu bħalhom f'ħafna allat imma f'Alla wieħed. Ma kellhom rispett lejn din ir-reliġjoni u l-kultura li kienet eqdem mill-kultura Romana u ħallew lil-Lhud ċertu spazju biex jeżerċitaw il-fidi tagħhom, sakemm dawn, b'dan l-eżerċizzju tal-fidi tagħhom, ma rawx fih reżistenza għall-qawwa politika tagħhom. Hekk fattur importanti fl-espansjoni tal-fidi Nisranija u fattur importanti li għen anke l-komunità Nisranija tiddistingwi ruħha mill-komunità Lhudija, mill-fidi Ebrajka mill-fidi tal-Ebrej li minnu ħarġet, kienet it-tkeċċija tal-Lhud mill-art ta' Iżrael. Hekk nafu li ftit qabel is-sena 70, kienu saru numru ta' rivolti, numru ta' Lhud qamu kontra l-qawwa Rumana ġewwa Iżrael, u li dan wassal sabiex ir-Rumani jirreaġixxu b'mod qawwi u wassal saħansitra għad-distruzzjoni tat-tempju. Punt li jibqa' punt ta' referenza kemm għalina l-Insara u anke għall-poplu Lhudi. Hekk naturalment dan għen biex l-Insar jixxerdu iżjed fid-dijaspora. Min-naħa l-oħra kellek il-Pietru u l-Pawlu kienu diġà waslu Ruma. Meta Pietru u Pawlu waslu Ruma l-Knisja kienet diġà twaqqfet hemmhekk, tant li Pawlu qabel jasal jikteb ittra lir-Rumani. Għalina importanti l-fatt li Pietru u Pawlu xerrdu demmhom u ġew midfuna f'din il-belt. Hekk dan huwa fatt li t-tradizzjoni Nisranija dejjem insistiet fuqu, li Pietru u Pawlu, meqjusa bħala l-pilastri tal-Knisja, xerrdu demmhom għal Kristu ġewwa l-belt ta' Ruma. U llum l-arkeoloġija kkonfermat dak li l-Knisja dejjem għożżot. F'liema kuntest Pietru u Pawlu xerrdu demmhom? Kuntest partikulari. Anke hawnhekk is-sorsi pagani jkellmuna. Hekk nafu li, fi żmien l-Imperatur Neruni, fis-snin 60, seħħ episodju li mmarka l-istorja ta' din il-belt. Qiegħed nirreferi għall-ħruq tal-belt ta' Ruma. Qabdu nirien qawwija fil-belt ta' Ruma li qerdu parti kbira mill-belt. Hekk l-istess awturi pagani hekk jitfgħu ċertu responsabbiltà fuq l-Imperatur Nerun li kien qed isaltan dak iż-żmien. Jekk il-poplu mill-ewwel fittex li jwaħħal f'xi ħadd. Hu waħħlu fl-insara, f'dan il-każ. Hekk Nerun nafu rreaġixxa b'mod qawwi. Jekk dan huwa fatt li jirrepeti ruħu ħafna drabi, ħafna drabi l-persekuzzjonijiet li nitkellmu fuqhom ma kinux xi ħaġa organizzata, kienu sempliċement il-poplu li għal xi ħaġa ħażina li tkun ġrat, kien ifittex li jitfa' l-kolpa fuq xi ħadd, li jwaħħal f'xi ħadd. U li darba kellu għal insara. Jekk nafu li Neruna rreaġixxa b'mod qawwi u li numru ta' insara sofrew il-martirju għal Kristu proprju f'dan il-perjodu, fosthom l-appostli Pietru u Pawlu. Jekk it-tradizzjoni tgħidilna li Pietru sofra l-martirju msallab fuq l-għolja tal-Vatikan, fejn anke ġie mitfugħ, Pawlu, min-naħa l-oħra, anke ta' ċittadin Ruman, sofra l-martirju bil-qtugħ tar-ras, jekk hu ġie midfun fuq il-Via Ostiense. Għala l-Knisja ta' Ruma dejjem fassizzat il-fatt li Pietru u Pawlu xerdhom, xerrdu demmhom u ġew midfuna f'din il-belt? Għaliex il-Knisja ta' Ruma hija l-Knisja li tagħraf lilha nnifisha bħala dik li tippresjedi fil-karità, li taqdi l-Knejjes kollha, Ejja nieħdu pass lura. Għedna li n-Nsara telqu minn Ġerusalemm. Dak l-ewwel Konċilju kif nafu mill-Atti, dak l-ewwel laqgħa, aħna nsejħulu Konċilju, il-Konċilju ta' Ġerusalemm, hekk seħħ proprju f'din il-belt, hekk fejn il-Knisja ħadet deċiżjoni importanti f'kif tittratta mal-pagani. Meta l-Nsara telqu minn Ġerusalemm, Fejn l-ewwel naraw lil Pietru jaħdem lil hinn minn Ġerusalemm? Proprju fil-belt ta' Antjokja. Jekk minn hemm għedna li waslu Ruma. Jekk dan huwa fatt li jibqa' jiġi enfasizzat fl-istorja tal-Knisja. F'dawn l-ewwel żminijiet li qed nitkellmu fuqhom nitkellmu fuq tliet knijes prinċipali li maż-żmien jiżdiedu. Il-Knisja ta' Antjokja, dak l-ewwel belt fejn Pietru jippresjedi bħala l-kap tal-kulleġġ appostoliku, il-belt ta' Ruma, il-post fejn Pietru u Pawlu xerrdhom demmhom għal Kristu, u l-belt ta' Alessandria, dik belt importanti, belt li kienet ċ-ċentru tal-kultura, belt li kienet werrietha wkoll ta' ċiviltà importanti ħafna, belt li tagħraf it-tradizzjoni tagħha lill-missjoni tal-Evanġelista Marku. Dak maż-żmien dawn il-knejjes imbagħad jiżdiedu. Iktar tard tidħol fix-xena Kostantinopli, Ruma l-Ġdida. Meta l-Knisja tikseb il-paċi tagħha u terġa' tirritorna lejn Ġerusalemm, mill-ġdid tikseb anke l-importanza mistħoqqa tagħha bħala l-Knisja Omm, il-Knisja ta' Ġerusalemm. Min-naħa umana, x'għen lill-Knisja, din il-komunità żgħira, tinxtehr daqshekk malajr. Qed ngħidu fl-ewwel deċennji, dawn in-nies li bdew minn Ġerusalemm, mill-art ta' Iżrael, jiġifieri mill-konfini ta' dan l-imperu Ruman li dak iż-żmien kien jestendi u jieħu fih id-dawra kollha tal-Mediterran, kif setgħu dawn il-ftit nies jixterdu daqshekk malajr? Fattur importanti u li għen hija l-paċi li dan l-imperu kien ġab. Hekk nafu li fiż-żmien li twieled fih Kristu kien hemm ċertu paċi u għalhekk żmien li għen żgur li missjoni bħal din tista' tinxtered. Is-sistema ta' kummerċ li kien hemm, hekk nafu li l-fidi ħafna drabi xterdet permezz ta' merkanti permezz ta' nies li jivvjaġġaw. Is-sistema tat-toroq Rumani, diġà għamilna referenza kif it-toroq kollha, ir-Rumani kienu jinvestu ħafna fit-toroq, kienu jindirizzaw luħhom lejn il-belt ta' Ruma. Għalhekk la darba wieħed wasal Ruma, seta' mbagħad jaqbad kwalinkwe triq u jasal fil-konfini ta' dan l-imperu daqshekk vast. Għalhekk kien possibbli għal dawn il-missjunarji biex fl-ewwel ftit deċennji jaslu saħansitra ġewwa l-art li llum insejħulha Franza. Nafu bix-xewqa ta' Pawlu li jasal fl-art li llum insejħulha l-Ispanja. Waslu fin-Nord Afrika u hemmhekk il-Knisja xtardet sew. Il-Knisja xtardet ukoll fil-partijiet kollha tal-Asja Minuri. X'inhu l-ewwel monument li aħna nirreferu għalih f'din l-istorja li qegħdin nirrakkontaw? Hekk l-ewwel monument li nirreferu għalih anke b'rabta ma' dak li diġà għedt huwa proprju t-trofew li nbena fuq il-qabar tal-Appostlu Pietru. Diġà nafu li ċertu qassis Gajju, li fi kwistjoni kellu ma' persuni ma kinitx iżżomm l-istess fidi tal-Knisja ta' Ruma, llum aħna ngħidulu eretiku, li meta dan l-eretiku beda jenfasizza kemm kellhom oqbra tal-appostli fl-Asja Minuri, dan wieġbu, qalu jekk tridna nuruk, aħna, fejn ġew midfuna, l-appostli, pilastri tal-Knisja, trid tiġi fil-belt ta' Ruma, u hemmhekk nistgħu nuruk. It-trofew mibni fuq il-qabar tal-appostlu Pietru, għalhekk aħna ngħidulu t-trofew ta' Gaju, trofew li llum l-arkeoloġija sabet propju taħt il-Bażilika Vatikana hekk fuq l-għolja tal-Vatikan, fejn maż-żmien imbagħad Kostantinu bena l-bażilika fuq il-qabar ta' Pietru, u nista' nurek ukoll il-qabar tal-appostlu Pawlu fuq il-Via Ostiense. Hekk dawn huma għalina l-ewwel spunti, l-ewwel monumenti li jkellmuna fuq din l-istorja li qegħdin nirrakkontaw.